Rahmani doganymyz ýazypdyr, bäde hiç kime ynanar ýaly bolmady. Kime ynanar ýaly bolmady? Şonam has aýtsa oňat, ýöne birinji oçert sen birine ynanmazdan öňçe öz özüňe bir ynan janym doganym. Öz özüňe ynan, öz düşünjeňe ynan, güwen. Öz syýasy pikiriňe, öz gözýetimiňe bir ynan. Undan soň başgalaryna ynan. Ha ynanmak isleseň ynan, ynanmak islemeseň ynanma. Seni biri mejburyýet edip birine ynanmaly diýip Ynandyrjak bolmak hakyda ýok. Hiç kim seni ynandyrybam bilmez zorluk bilen. Men munuň aşagyny çyzyp aýtýan, ynandyryp bilmez seni hiç kim. Ýöne şu taýda bellemeli bir zat bar. Bir zada ynanmak üçin bir zadyň nirden gelenini däl, näme işler edip duranyndan analiz etmegiň gerek. Nirden gelenini däl, näme iş edip duranyndan analiz etseň şonuň nirden geleni çykýar. Ine şonda seniň güweniň, ýan ynamyň artar. Özüňe bolan ynamyňam artar, daşardakyga bolan ynamyňam artar we umumy içiňdäki gözýetimiň has giňär, has artar ýany. Düşünje diýmek istedigim bu. Şo Türkmenistanda mahaly şo Türkmenistandan çykmanka iki müň onda biziň ýani şo meň ýaşaýan welatymyň etrabynda Milli howpsuzlyk gulluk şeýle bir iş etdi. Ol Milli howpsuzlyk gullugyň ozaldan ahyr eden işi eýýäm üçünji gezek boldy bul işi, olaryň şu jenaýaty amala hut özleriniň eli bilen aşyrany. Muny men anyk aýtdym, şu taýda her kes diňlesin. Ine nähili işler kim nähili edýändigini bilsin. Bu bular üçin bir mysal, mysal, türkçe örnek diýerler-de, mysal bolsun, diňlesinler. Men şol döwür işlämde Türkmenistanda mahalym mundan şondan iki müň on birden hem üç ýyl öň, iki ýyl, üç ýyl öň öň alanymda biziň şol Sakarýa etrabymyzyň Lebap daýhan birleşiginde Bir ýarak ele geçdi. Ýöne nili kesilen abrez diýerler-de. Bir ýarak ele geçdi. Bir raýatyň elinden şol Milli howpsuzlyk gulluklarynyň eline geçdi. Hawa, geçdi. Ol raýat ony ulandy, ol ýaragy. Alyp geldi, özünde ulandy, ele geçdi. Ol onuň, o ýaragyň esasy nämesini,

Ikinji gezek, ýene bir raýat, edil ýene şol ozalky şol raýatyň, biziň daýhan birleşigiň edil şol obasynda ikinji bir raýat ele düşürdi. Şo ýarag bilen, ýene Milli howpsuzlyk gullugynyň öz işgärleri şo ýaragy şol raýata nämesinde ele düşürdiler. Indi muny edenem, şol raýatyň maşynynyň içerisinde, awtoulagynyň arka kapudynyň içerisinde ele düşüren adamam Şol Milli howpsuzlyk gullugynyň şol döwürde şol biziň öz nämemizde ýaşap ýören şol obanyň ýalakalary. Birinji oçur özem bütin daýhan birleşik bilýä, etrap bilýä şolar üçin şu Sakarda prokuror, sudýa hiç kim öňüne çykyp bilenokdyda. KGB näme diýse şolarky gyzyl, gyzyl bolsada gyr şolara ýaşyl. Şolaryň hemme ýerde sözi geçerli. Ýaş oglanlar özem. Ikinji raýat şo taýda ele düşende o pahyr basyldy gitdi.

Bolýar. Ikinji gezekde bu ýarag, ýene şol ýarag ikinji gezek ikinji jenaýat işini amala aşyrdy, şol obada. Üçünji gezek bu ýarag, ýene şol obada däl, indi şo biziň etrabyň içinde, şäher me etrabyň içersinde sadaja bir garyban oglan ustaçylyk, maşyn ustaçylygy bilen işläp ýören, ony et diýse, muny ustanyň ýanynda, muny et diýse, muny et diýen oglanyň öýünden, öýünden,

Şol oglan ähli maglumatlaryny aldym welin, meniň maglumatlary alanlarym eýýäm komitet, etrabyň polisiýa bölümi, meniň etrap polisiýa bölüminiň ýerli polisiýa wekili hemme kim bilýär. Meni öýden gaçyranoklar, çykaranoklar. Köçä çyksam, öňümi kesýärler-de bir zat edip. Howwa. Nirä barýaň ýaşuly, gaýt, eýlen, beýlen. Ýa men barsam özleri gaçýar. Bolanok hiç. Gijäň bir wagty gitdim men gaçyp öýden çykyp gaçyp owalan köçeleriň arasyndan gitdim da şol adam öýüne bardym şol oglanyň. Bardym welin şol adam atasy pahyr owo. Hazir barmy ýokmy bilemok ýalan geplemän ýaşap ýören bolsa Alla ömrüni uzak etsin owo. Özüniň şu uly waratasyny jaýynyň içine giren uly warata şeýle bir ýogylykda agaç dykyp goýan. Şeýle ýogylykda agaç. Göni dykyp goýan. Itden ölen açan adam ýok. Içerden ses berýär, açan adam ýok. Soň bir e, ýaşuly adam, şol adam çykdy-da maňa diýdi, Kim sen diýdi. Men aýtdym, men pelança diýdim. Göni aýtdym adymy. Nirden sen diýdi. Pelan kolhozdan diýdim. Aý, şo kolhozyň adamy bolsaň gümüňi çek inim dedi maňa, göni aýtdy ýüzüne. Gümüňi çek, janym inim gelme diýdi. Görmäýin seni diýdi maňa. Men aýtdym, ýaşuly duruň diýdim. Men bilýän siziň öpkeňizi-de bilýän. Emotsaňyzda bilýän. Ýöne maňa gyzmalyk etmäň diýdim. Men siziň ol siziň öýüňize getirip, ol saçaňyzda çörek beren ogluňyzyň ol dostlaryndan dälmen diýdim. Meni bir diňläň, bolýa öýüňizde kabul etmäň, geliň daşarda gürrüň edeli, meni diňläň diýdim. Ondan soň karar siziň diýdim. Näme üçin gelenimem aýdaýyn diýdim. Pahyr şo agajy aýyrdy, derwezeň nämesinden dany meni içeri aldy. Girdik oturdyk. Adam maňa görkezdi bar zadyny. Şol ojagyň içinde nähili şu ýaragy goýlanyna çenli görkezdi. Aglady. Ýaşuly adam şo döwürde, şonuň ýaşy azyndan ýalan gürlemesem, altmyş töwerekleri bardy. Şeýle bir aglady, onuň aglaýşyny görüp, men özüm öz içimden özüm öz gözýaşymy tutubilmedim. Sebäbi onuň ewlady, çagasy, çagasyny şeýle režimparazlaryň eline beren şeýle haramzada itleriň, häzirki gulluk edýän itleriň, Hawa häzir ýene şu sosial mediýada-da bar şeýle itler. Şeýle adamlary basdyrmak üçin. Soň men bütin hemme zadyň analizyny aldym, çykdym mundan. Hawa şo gün gürleşip bar zady gördüm, ýeke, ýeke, ýeke gördüm. Pahyrjyk oglanyň işe gidip işden gelýän zatlaryna çenli. Hemme zadyny derňedim, ol pahyr oglanjygyň, hawa, ýene şu üçünji gezek tutulan, ýarag bilen tutulan oglanjygyň Mamasyndan galan bir jaýy bar, şäheriň içinde edil şol Milli howpsuzlyk gullugynyň göni gabadyna seredip dur, köçesi dogry däl, ýöne gabadyna seredip dur, bir köçede däl. Şony almak üçin, şony şol hususy jaýy şolar elinden alyp öz bähbitlerine geçirmek üçin şol oglana şo şo işi näme etdiler. Ýagny her ýylda bir jenaýat işini görkezmeli-ä her gulluk. Ho, ynha biz şu ýylda şunça jenaý işini üstüni açdyk, o, şeýle-şeýle adamlary ele geçirdik diýe, maksat bilen. Diňe bir hökümediň nämesi tel, eden işi-de şonsuzam kanuna laýyk gelmeýän bikanun, hemem jenaýatçylyk işi hut özleri amala aşyrdy, plýus üstesine-de ol oglany bikanun ýagdaýda içeri aldylar. Azatlyga berjegimi bildiler meniň. Sebäbi meni yzarlap geldiler-ä, yzymdan ýene. Aldym az, ertesi gün geldi, gitdim-de ony azatlyga ýetirdik muny biz. Biz Azatlyga berdik şo maglumaty. Azatlyga berdim. Men öýe gelen günüm meniň ýanyma şo günki polisiýaň ýerli wekili geldi. Biziň welaýatda e, daýhan birleşigiň ýerli wekili. Sen şeýle ýere barybmyşyň, seniň maksadyň näme, näme üçin bardyň, barmaly däl ekeniň. Hawa ine ýaşulylar bize şeý diýip nämädi otyr. Birinjiden-ä sen diýdim maňa kanuna garşy geldiň diýdim. Iki, saňa şuny aýdan ýaşuly kim diýdim. Etrabyň polisiýa bölüminiň başlygymy diýdim.

Dolanma haky ýok ýaran. Men şonda näme diýdim? Men ertir gidip Azatlyga maglumat berýän diýdim. Ýa şo ýerde diýdim. Sen git-de saňa kim aýdanysy şo başlygyňa, ýolbaşçyňa aýt diýdim. Şol iki milli howpsuzlyk gullugynyň işgäri. Biriniň ady Kuwwat. Hawa. Beýlekisiniňem ady Hasan. Biri şol döwürde ýurduň ýurdumyzyň Daşoguz welaýatyndan, beýlekisi-de Mary welaýatyndan. Şu azat KGB-da işlänler. Men muny azatlyga ýetirýän diýdim. Ýöne eger azatlyk dünýä aýan etmese muny diýdim. Galany size galdy diýdim. Şol oglanyň haky ýöne haky aranmak gerek. Indi bul ýetdi diýdim. Maňa ýetdi bul oglan diýdim. Şol gije şo gürrüň bolandan soň Ertisi gün ýaňky KGB-niň işgärleri hemem şo gije şol ýaşulyň ýanyna baryp oglanyň, Biz beýle iş bolmady, biz beýle etmedik, bagyşlarsyňyz, hawa, muny eden oglany biz ynha nämä çekýäs diýip, şäheriň welaýat polisiýa bölüminiň altynjy otdelinden gelip, Şol ýaragy taşlan haramzada biziň obadaky öz haramzada oglanymyzy şähere äkitdi, podwalda tutdular, sorag etdiler, Näme boldy? Bütin hemme zady teker, teker, teker öňüne goýdy şolaryň. Hawa, näme etdi soň? Olar hem hiç zat edip bilenok, o Milli howpsuzlyk gullugynyň iki nämesini, itini. Olary işden aýyrdylar. Nirä aýyrdyňyz, nirä goýberdiňiz, näme etdiňiz? O ýerde jenaýat işi gozgaldy. Olara jenaýat işi gozgalmasy gerek. Jenaýatyň hut jenaýat işini amala aşyran şol iki Milli howpsuzlyk gullugynyň işgäri bilen şol obadaky agent it Siz bir adam ömrüni ýakdyňyz. Näme üçin ol ikisinde başga ýere işe aldy, goýberdiňizde o taýdan kowup, ol oglan bolýa suda çykardylar, sudda akladylar, mejbur akladylar. Sudda. Ol oglan özi çykdy, ony tutduran bolsa içeri girdi. Biziň obadan. Hawa soň içeri girenden soň näme boldy? Öz sudunda öz ene atasy, öz obasynyň garyndaşlary, tohum tişleri bile bardy. Meniň öz daýhan birleşigim ýaşaýjysy. Näme diýdi? Hawa, sudýa sorapdyr şondan, göni ýüzüne seredip. Hawa, mundan soňky seniň tutdurmaly adamyň kimti? Mundan soňky etmeli işiň nämeti seniň? diýip, sudýa soranda, Mundan soňky meniň etmeli işim öz agam pelançaýy pelançany tutdurmakdy. Hawa, näme maksat bilen tutdurmalydyň? Hawa aga men etrabyň oba hyzmat nämesine edarasyna degişli bolan ýangyç ulanýan maşynyny ulanýa ýag dargatýa we ýag satýan ekeni şony bilipdirler şoň üçinem men agamy yzarlamak zorunda galdym diýip sudda özi öz agasynyň ikinji gezek agasy bilen bile işläp otyr şo gulluga gördüňmi şo gulluga bile ýan ýana işläp durlar Ine şonda-da öz agasyny näme etmelisin şo tar dini sara. Atasy bilen enesi zasuddan çykyp daşary gitýär. Biz şony Azatlyga berdik Azatlyk bermedi. Nazar aga biz näçe gezek jaň edip aýtdyk Nazar aga näme boldy bu zat. Nazar aga böyle bir material beripdik. Hawa kime berdiňiz hanha pelançy aldy. A hany material. Aý men aldym da ýöne welin şu efire goýberjek wagty ses gelmändir. Ine hyzmat böyle Döwletjan. Hyzmat böyle diýerler ýany.

Birinji gezek siz şeýle pohuňyzy iýeniňizde, şularyň köpüsi men ýokdum, men bilmeýän diýer häzir, bilemogam diýer. Aýdar hem bilemok, utanmadan aýdar. Bäş barmagy ýaly bilýär. Bäş barmagy ýaly. Gel meniň bilen soraga-jogaby çekişeli, seniň hem näme üçin ýurda giribilmändigiňi men ýüzüňe aýdaýyn. Näme üçin seniň saňa bat berip, seni ortada goýan dostlaryň ýurda girip-çykdyda sen giribilmediň? Näme üçin saňa wiza bermediler? Näme üçin Nazar Hudaýberdini içeri almadylar? Näme sebäpden? Kime gulluk etdiňiz? Kim bilen Aşgabatda görüşdiňiz? Syýasat ýörederken bagyşlarsyň, türklerde bir söz bar, orspuluk diýýär. Türkmende näme diýýär? Küntüçilik. Küntüçilik ýaly syýasat oýny oýnamaň. Syýasatyň arka tarapynda arka tarapyny halka görkeziň. Öň tarapy gerek däl bize. Arka tarapynda oýnajak oýnuňyzy açyň ortada. Halk ýigrimi sekiz, ýigrimi dokuz ýyllap ezýet çekeni ýetdi artyk. Ýetdi. Soltan daýza işden çykarylanda men saňa aýtdym, döwlet Döwlet dedim, seret indi dedim, başy bela indi saňa geldi oçur dedim. Senden soň maňa gelýär diýdim. Aýtdymmy aýtmadym, hudaýlygyny aýt Döwlet. Aýtdymmy aýtmadymmy? Sen aýtdyň ýöne men ynanmadym.
Şol aýdanymy menem aňyrdakylardan maňa aýdyp durany üçin, menem bilenim üçin saňa aýtdym aýdyşym ýalam boldumy bolmadymy, geldimi başymyza?
Men seni diňlän bolsam, köp adamy şolara satdyrman bilerdik. Ýöne sen köp duýdurdyň, sen köp duýdurdyň, ýöne menem şol adamlar bilen işläp, şo Azatlyk bilen uzakdadam bolsa işleşemde, ynanyp bilmedim-dä. Bir şu adamlaň Azatlyk radiosy ýaly bir ýerde oturyp, şol halkyň bir uly umyt bilen iberýän bir uçgun bolsun, bir azatlyk, erkinlik ody üçin bir uçgun bolsun, bizenem bir goşant bolsun diýip iberýän Türkmenistandaky hakykatlaryň dünýä ýaýradylmagy, eşidilmegi üçin iberilýän maglumatlary hakykatanem şeýdip kezzaplyk bilen satyp biljegine men dogrudanam ynanamokdym, Rozowaý. Ýöne ýaňky oglanlara aýdyşym ýaly, köp zady adam öz başyndan geçirmese, özem şol çukura düşmese bolanok ekeni. Ýöne sen aýtdyň, köp zady duýdurdyň. Diňe bu temada-da däl, sen ýaman köp temada duýduryş berdiň. Aýtdyň we seň aýdan zatlaňam dogry çykdy. Ýüzde ýüz dogry çykdy. Men şoň üçin seni şu gün çagyrdym Stark. Sen seni çagyrmamyň sebäbi şol. Başda şu öz özüm Istanbulda Türkde men on alty ýaşymda geldim Türkde. Mähriban doganlar, tomaşaçylar men Türkde ulandym. Men on alty ýaşymda geldim Türke. Men Türkde ulandym. Şoň üçin Türkiýe bilen baglanyşykly hiç kim gomparmasyn. Dokuz ýyl döwletiň resmi edarasynda işledim. O taýda näme iş edilendigine, näme iş edip bolýanyna, edilendigine akyl ýetirmeýän akmaklaram bar. O başga gürrüň. Olar näme diýse diýibersin. Ýöne hemme edilen iş ortada göze görnüp dur. Bur topar şaýat bar. Müňlerçe şaýat bar. Onam geçdik. Şoň üçin Azatlyk bilen baglanyşykly temada Sen köp duýduryş berdiň, ýöne men hüşgär bolmadym. Ynanyp bilmedim-dä. Onnoň häzir bu ýönekeý watandaşlaň ynanmakda birazjyk kynçylyk çekmegi bu adaty ýagdaý diýip men pikir edýän. Sebäbi men içinde bolup şoňa men ynanybilmedim. Sebäbi bu nähili bolýaraý bu daşary ýurduň adamlary režimiň kontrolyndaky adamlary nädip bu taýda işledip biler, tutup biler diýip. aklymyza bir ýerigem däl, bir gulluga-da, bir howpsuzlyk gullugyna-da däl, telim howpsuzlyk gullugyna özüni hödürläp, şo halkyň berýän materiallaryny hödürleýän adamlar walla. Hiç kim Azatlykdan ýöne ýere kowulmady. Ýöne ýere kowulmady. Hiç kim aklap bilmez özüni. Aklap bilmez.

Hoo men o taýdan Azatlygyň Türkmen gullugy Azatlyk radiosynyň Türkmen gullugyndan bäs edýän. Beýleki gulluklaryndan bäs edemok. Munuň aşagyny çyzyk çyzarak parantiz içinde aýdaýyn, adamlar ýalňyş düşünmesin. Azatlygyň Türkmen gullugynyň eden tussubujurlyklary häli şindi biziň elimizde dur. Bir. Iki. Şu Soltanaçylowa işden Azatlyk Türkmen gullugyndan işden aýrylanda

Seniň häzir bu programmada alyp baratan reýting diňleýjiler gaty azaljak, aňyrda ýönekeý raýaty göz öňünde tutma, býurokradyň öz içinde oturan adamlar ho şeýle şeýle ýagdaýda diňläp otyrlar, gaty nägile, ho şuny bir özüň özüň ele al-da şuny bir meseleni çözmeseň bolanok şu mesele diýsem, Soltan Açylowaň biziň bilen näme ara baglanyşygy bar, o näl Soltan Açylowa bilen adamlar o barada bize nägilelik bildirýä diýdi. Men aýtdym bolýa, Eger men bildirmän bolsam, onda sen maňa mail adresiňi ber diýdiň, özüne aýtdym men. Ber maňa mail adresiňi, men aňyrkylara bereýin. Ýöne habaryň bolsun diýdim. Ýöne olar hem aýtjak diýdim. Olar goý saňa özleri çyksyn, çykjagy çyksyn diýdim. Ýöne çykmajaksa, men hem olary zorlaýberjek däl diýdim. Ýöne sen razy bolsaň ber maňa diýdim. Men şolara ibereýin diýdim. Bolýa diýdi. Men razy men diýdi. Berdi mail adresini. Men aldym, aňyrdakylara iberdim. Ýalan geplejek däl, iberdim.

Men size alyp berdim mailini berdim indi näme arzy şikaýatyňyz bar bolsa ýazdyryn ýazyň özüne eger meniň öne size garanti men size garanti berip bilmen dedim we men bu barada haýsy hem bolsa bir näme ynam bagla bil bagla bilmen dedim berseňizem özüňizi soň özüňiz garantiýa alar ýaly derejede taýýar boluň dedim olaram durdan ýok dedi bize indi muňa hiç ýazmany zadymyz hem ýazjak hem däl dedi Ýazyjyk däl, hökümetiň öz, hukuk goraýan öz edaraň içersindekiler eýýäm maňa şuny, ikimiziň aramyzda bolan gürrüňi maňa eýýäm aýdyp durlar. Ondan-da geçdik. Buýr işde, seniň bilen bir medeniýet işgärini gürleşdirip, sesini berme diýen ýerinde, welaýatda tanymal biri, sesini berme diýen ýerinde, sesini berip näme etdik? Iki müň on sekizinji ýylyň awgust aýynyň ahyrky günleridi, ýalňyşmaýan bolsam, ýigrimi sekizi ýa-da ýigrimi dokuzydy. Şoň sesini näçe gezek üýtgedip beriň diýip men näçe gezek üstüne basyp-basyp aýtdym. Basyp-basyp aýtdym, sebäbi o döwletde işläp ýören adamdy. Esasy şol çärelerdäki bütin pyssy-pujurlyklary, hakykatlary bilip, janyna degip, şoňa çydaman ýarylan adamdy şol. Sesimi üýtgedip beriň diýip bütin hakykatlary aýdyp berdi. Ýöne, ýöne, o taýda medal bar-a. Olar ýaly adamy sen aňryk şuwullap berseň, medal bar o taýda, seň derejäň, seň pagonyň, seň çiniň ulalýar. Hawa, o taýda çyny ulanjak bolup durka, ol adamy satmak olar üçin hiç zadam däl-ä. Satyp goýberdiler şol adamy. Sesini üýtge-, Näme üçin diýdim, şoň sesini üýtgetmediňiz diýdim. Aý, sesini üýtgetdik bolýan ýa diýýän zadyna düşünip bolanok. Onda berme efire. Olar ýalam ýok. Men sesini üýtgetdim. Men sesini üýtgedip iberdim. menden originalyny isledi. Men sesini üýtgedip iberdim. Şoň diýdi, Men nirden bileýin, Rozabaý, sen ýaly tejribeli-ä men. Siz şoň diýdi originalyny gerek biz üýtgetjek şu taýdan diýdi. Men bolsa bar-a, originalyny iberdim, olam şap originalyny alýarlar-da aňryk iberýärler. Soňam rad edeberýärler. Sebäbi aňyrdakylar näme diýýär? Siziň diýýär, nemäňizi beýgeltmek üçin elimize diýýär bir subutnama gerek diýýär. Onam efirde bermeli. Efirde beriň şony diýýär. Onnoň diýýär ynha boljagy bolar diýýär. Şeýdibem näme etdiler adamy? Iň soňunda ýene ikimiz alyp çykdyk. Näçe gezek aýtdyk şo müdüre, näçe gezek aýtdyk ýandakylara-da, bir köpügem goşant goşmadylar. Ben näme diýdim? Eý-waý, Döwlet, indi işimiz bitdi diýdim. Bular indi hor-horramsy bolar. Bularyň güni näme bolar? Saňa aýtmadym, Döwlet. Eýtmeli, beýtmeli, men-de adam taparyn, ýöne şuny çalmasak bolmaýar diýdim. Bagyşlarsyňyz welin götümizdäki türsümize çenli berdik şony çykardykmy? Etdikmi? Şondan soň biziň bu sistem bular bilen arasy ara baglanyşygymyz näme boldy has adres bermekden ýüz öwürdik. Hä? Meniň ýanymda ekän, meniň sen meniň ýanymda ekän, sen meniň ýanymda ekän. Biziň öz aramyzdaky bolup duran gürrüňi Farruh Ýusup näme diýip telefonda maňa mesaž berdi? Döwlet aga bilmesin. Okamadyňmy? Okatmadymmy saňa? Döwlet agaň bilmez ýaly döwlet kime gulluk etdi? Eý ala samsyk, Farruh Ýusupy kime gulluk etdi döwlet? Watanamy? Saňamy gulluk etdi? Ýo aňyrkylaram gulluk etdi. Kime gulluk etdi döwlet bilmez ýaly?

Reýtingler nähilidi? Facebookdaky yzarlaýanlary, begenenleri we beýleki ýerlerdäki, internetdäki umuman, Dünýä Türkmenleri hereketi, bütin diaspora, dünýä türkmenleri, şolaň goldawy bilen Azatlyk Radiosynyň reýtingi galdy. Şoňa çenli, şoňa çenli. gomparýanlar, biz şuny etdik, muny etdik diýip gomparýanlar. Hany, hany? Azatlygyň hiç hili reýtingi ýok-da. Özleri men Praga ofise baramda özleri görkezdiler, barmagyny dürtüp, ekrandan, monitordan. Görkezdiler. Ynha şu nemäň reýtingleri. onlarça adam, onlarça, ol ullakan gullugyň nemesi onlarça, ýöne bir zat bar, bumerang diýilýär, näme etseň, ýagşylygam etseň, ýamanlygam etseň, özüňe gaýdyp gelýär şol. pälinden tapýar diýär-ä türkmen, şol, şol. Şo taýdaky negatiw energiýa özüne negatiw höküminde gaýdyp barýar. Şonuň üçinem, diňe Azatlyk Radiosyndan däl, durmuşda, şu ekranlaryň öňünde halkyň erkinlik göreşine, erkinlige ymtylyşyna, adalata ymtylyşyna, ymtylyşyna çomak sokjak bolýanlar, adamlaň aňyny zäherledip, pikirini üýtgedip, pikirini bulaşdyryp, ünsüni sowjak bolýanlar. halkyň, hakykatyň tarapynda çykyş edýänlere töhmet atyp, şondan özüne reýting we abraý gözleýänler, sizem şo derejä düşersiňiz. Halkyň. asyly halkyň gargyşyny alarsyňyz. Halk gargamasa-da, öz etmişiňiziň, öz pyssy-pyjurlygyňyzyň gurbany bolarsyňyz özüňiz. Ýaňky şol öz eden işiňize, öz nämeňize halkyň gargynjyny alarsyňyz diýýäň. Ene hazir sosial mediada şu käbir kanallarda Türkmenistany ýamanlan bolup käbir şo ýaňky lider partiýalaryň owa Öz ýanyndaky ýalakalar iki kowratda, Äý, şeýle, eýle, beýleň, öw, ýurtda ene eýtýäs, ene biz ýaşlar beýtýäs. Indi şol sosial mediýada diňläp oturan, özlerçe syýasat düşündirmek, amala aşyrmak isleýän şol häzirki ýaşlarymyzy synlap otyryn-da, şolaryň özleriniň hiç birem häzire çenli we häzirem hiç birem aýdyp bilen ýok. Biziň Türkmenistanda biziň ene tohum-tişlerimize azar berdi we ýa eýle boldy, ýa beýle boldy diýip hiç haýsy bir arza-şikaýat edýän däldir. Dogrumy, ýalanmy? söhbetdeşligiň temasy Türkmenistandaky diktatorlygy aglap bolarmy? Halkyň aňyny üýtgetjek bolýan, halkyň aňyny zäherleýän ýa-da hak we adalat üçin jan edýän aktiwistlere, watandaşlara töhmet atýan, kesek atýan şolaň adyndan feýk hasaplar açyp, sögünç, paýyn-süç sözler zatlar ýazýan adamlar özüni halkyň öňünde şeýle aklajak bolýar.